Көрөлөөххө Федя хаһаайыстыбатын көрө кэллибит. Манна индюк, куурса иитэн, төрөтөн инкубатордаан саҕалаабыт. Чуппускалар диибинэн билиэхэ көрө көрөбүн. Индюки
Мин инники икки сыл бу түргэнник ситэр салааҕа куурусса уонна сибиинньэ таһыытыгар үлэлэспитим. Онно сылдьан холобура бу кыра көтөрдөрү дьон сакаастыырын көрөн барта холобура улуус таһыттан кэлэрин көрөммүт быйылгаттан соседкабынаан Синерова Зинаида Афанасьевнабын кыттыһаммыт холобура улууска дьон наадыйыытын юбка, бройлерга, хааска дьон наадыйыытын хайаарыбыт, хааччыйаарыбыт үлэлэһэ сылдьабыт. Ол курдук холобура туох сымыыттыыр куурусалары инники таһаарбыппыт. Ону сымыыттарбытын аҥаардаһан бэйэбит инкубаторбытыгар угаммыт холобура таһааран турабыт. Билиҥҥитгэ хаарыйдара буоллулар. Онтон бу билигин көрөр туохтарбыт бу түүлбэһиттэ.

Бырыһыана үчүгэй эбитэ.
Аҕам биэс бырыһыан. Онтон уолара буоллаҕына бу уон хомус иһигэр пропойкалыыбыт, битэминиибит уонна онус хонуктаахтан уже населениеҕа атылаан барахтаахтык. Оттон инньэ даҕатан эттэххэ, коллаборативнай диэн бэйэҕит исписэлиистэргитигэр Уонна миэхэ даҕаны бэйэбэр тахханнык сакаастыах кэтиллэн хата эрэ хаачыһыа суруттарда, онон ахсаана акчаан эрэттэ. Көрүүтүттэн кини туох бу кыраларыгар хаамай туга диэн туох определенной температураны тутуохтаахпын уонна туга диэн били ол бастаан буллаҕына уопсаахардаах уонунан били организмнарыгар гluкозалаах уонна сэниэ ылалларга онтон эмиэ битэмиин холобуру үстүн битэмииннээхэ дьаллар аайы сарсыарда аайы биирдии биирдии айахтарыгар хладителин кутарын куолга сырда иккис күннэрин ыллылар
аһылыктара олоҕбарыта туох аһылыктара специальнай специальнай аа прокорум хиэрбэҕэстаах диэн аттараларыгар онтон

Иһирдьэ. Температуран.
Аха, ону холобура кини били биэрбит температуралар тиийдэҕинэ арахса. Ол илиис лаампалара итиини биэрэллэр. А то бу иһитин туһунан кэпсээри э уйаларын туһунан.
Оттон бу кыра эрдэхтэринэ иитэргэ аналлаах брудер диэн клетка. Аны буллаҕына Новосибирскайтан икки штуканы хакаастаан булбутум. Интернетынан.
Интернетинэн. Онтон
Буоллаҕына бу быраатым бэйэтэ илиитигэр талааннаах, көрөн үөрэнэн бу майгыннатан оҥордо. Майгыннатан үтүктэн биирэ оҥорбута. Уонна өссө
атын пятичниктэргэ уже хакааһынан оҥорон атыылыыр. Инкубационнай сымыыт Борто Соҕурууттан кэлэр, омук үриттэн, Канадаттан, Францияттан, онуукка Россия сорох регионнарыгар эмиэ баар. Онтон били кэккэ биричиинэлэринэн диэбиккэ дылы сымыыт кэлээһинэ барааһына омук сириттэн кэлээһинэ ыарахаттардаах оҕус буолан бу сымыыт сыанатын эбээтэ быйыл ыһаабыт аҕай. Холобура бу индюк сымыыта, дьиэ сымыыта примерно үстүүн ыһах буолан кэлэр. Холобура тугу кытта. Перелетун. Самолетунан кэлэр, онто хойбут буоллаҕына Виталий Дьокуускайга олорон үстүҥэһэх курдук буолан кэлэр. Бу таххабыт индиктара түөрт түөрт анаарыйдарыттан сиэниллэллэр уже. Ол этэр сентябрьга уже убойдананнар холобура продукция быһыытынан тахсыахтаахтар. Онто бу улууспутугар бу семейная экономика программата ситиһиилээхтик үлэлиир буолан дьон интэриэһэ бу иилии роллеры булсан даҕаны сибиинньэни толору ылыахтарын хамаҕатын ылыахтарын баҕараллар заявкалыыллар холобура ол холобура ылбыт суммаҕыттан өссө биһиэхэ холобура улууспутугар возмещаемынар төрдүн бырыһыана возмещаемынар буолан дьоҥҥо-сэргэҕэ холобура

Уот бардаҕына?
Уот бардаҕына оттон били бу аккумуляторга холбонон турабын гынан бар. Дизель туох?
Уһуннук барымыан наада. Бу аҕайах кэмҥэ тутар буллай.
Били бройлер диэммиттэ. Бу бройлер буолбатах.
Висушка холобура хаһык куппун. Сүүс аҕыс уон сымыытык туту. Онтон боллаҕына Алта уончата бөтүүк буолбута, сэттэ уона холобура куурусса буоллаҕа дии. Кууруссалара уже забронированнайдар, ылар дьонноро хаһаайыттара биллэн Бройлер буол хаамай. Тunu адьахай хайгыыллар маннык дьону. Аха, төблиин ылан үтчөҕүнэ иитэбин бииннэ диэлэннэн дьиэҕэ тутабын, градыһын көрөбүн, аһатабын. Онто хаһан таһаччы таһарабыный? Ата халлаан хабыйдаҕына.

Онно буоллаҕына икки аҥаар ыйанараа өттүтүгэр туох Ломан Браун диэн хымыыттыыр куурусса хымыытын инкубатордааммын таһаарбыппыт. Уопсайа сүүс аҕыс уон сымыыты укпуппутуттан сүүс биэһин курдук атахтабыта.
Бу бөтүүктэр да? Бу буоллаҕына алта уон алта уон

куурусса это бу эдэр куурусалар уонна Өймөкөөттөр олорго элбэх албыттара Дыскаага били биллэрии бырахпыппар онно Өймөкөөҥҥө диэбитэ хаһы Оны хайдах ыытаҕын кыраларыгар ыйдарыгар ылбыттара бээнилэр уонна үөһээ бүлүүгэни аттан ыыппытым сындақтарына уута кэле
Социальнай Кыстаабыт туохтар да? Хаайство бөҕөтө. Бары бирге дружная семья, да?

Төбө бараан аҕалан ииттибит, кыстаттыбыт. А то наһаа үчүгэй кыыллар.
Туга бырыылларый? Кыстаан таҕыстылар.
Олох чуумпулар бээлэрэ бээлэригэ ажаха хаһаайыннарын билинэллэр уонна астара да кыра аһыыллара. Ас отунан хайатыгыны кыстаатылары? Бу хоттуһу бу билингиге глол кэлиэхтэриттэн үс урулуо месиэтилер. Ээ, дьэ, кып-кырачаан эбит дии. Уонна то уулууллар. Уотур, ынах уотурбатын сииллэр. Фрукта баар буоллаҕына, буортуйбут фруктаны куораттан буллахпына аҕалан тиэтэбин оны һөргүүллэр аҕай да. Яха төһө билээтибит? Үчүгэй баатыллар. Казаим курдук буотахтар. Каза буоллы. Тиргиллэн барыга барытахха аарыыбын. хас киилэлээхтэрэ болойдобу Ичэ иһин эттэхэ баса билбэппин. Мин аҕалтыырбар где-то биир биир уон аҕыс киилэтэ, чогуон аҕыс уон биэс киилэтэ. Блин, ата иһин билбэттэн баҕас таҕыстахтара. күнү быһа таһаджа туран баран бу утуйаларга киирэллэр да Ото пока билигин маны киирэ Халыйбытыгар? таһаjallar
Эрээри ыттар кутталлаахтар. Аа, дьи?
Ыттартан куттанан били маннык көрөр кэммитигээри кытталлар. Бэйэлэрин маннык көрүтүн араастакка ыт тутааһыыгын хантан куттанар.
Да бу биирэ тоҕо маннык хараны биирэ ти үнүдүһүннэрэ.
Бу арый помесь быһылаах бу икки буолла чисто меринос диэн тохтор. Бородала.